Ырӑ кун пултӑр, хаклӑ куракансем! Аннесен кунне хатӗрленӗ учительски кӑларӑмӑн иккӗмӗш пайӗпе паллашма сӗнетпӗр. Паянхи кӑларӑма аслӑ ӳсӗмри ҫынсем, аннесем, учительсем хутшӑнаҫҫӗ. Нумайӑшӗн ҫывӑх ҫыннисем юнашарах, кашни ҫывӑх самантрах вӗсемпе пӗрле. Чылайӑшӗн вара ҫумӗнче ҫук е вилнӗ. Мӗн каланӑ пулӗччӗ-ши вӗсем юратнӑ амӑшӗсене? Манӑн анне Зоя ятлӑ Кивӗ Ахпӳрт ялӗнче пурӑнать Федорова Зоя Николаевна. Эпӗ хамӑн аннене питӗ юрататӑп. Чи малтанах эп ӑна тав сӑмахӗ калатӑп пире пилӗк ачана ҫут тӗнче парнеленӗшӗн. Манӑн аннерен илмелли тӗслӗх питӗ нумай. Маншӑн анне вӑл пурнӑҫра яланах питӗ пысӑк тӗслӗх вырӑнӗнче.

Ӳкерӗнпе халӗ пӗрле пурӑнатпӑр. Эп ӑна кашниннех куратӑп, калаҫатӑп, ыйтса пӗлетӗп. Вӑл мана атте вилнӗ хыҫҫӑн вӗрентсе кӑларчӗ, ҫын турӗ, пилӗк ачана ура ҫине пӑрахрӗ. Тайма пуҫӑнсан анне ҫын. Паянхи кун анне пурӑнни питӗ пысӑк телей. Аннен юратӑвӗ, унӑн пехил сӑмахӗ пурӑнма, ӗҫлеме вӑй-хӑват парса пырать. Аннен пӳлӗмне пырса кӗрсен нумай чухне ӑна кӗлӗ кӗнекине вуласа лартни куратӑп. Вӑл ачисен, мӑнукӗсен сывлӑхӗшӗн кӗлтӑвать. Пурӑнсам, анне, татан нумай ҫул. Эс пурӑннӑ чухне сан хӳтлӗхӳн те пире пурӑнма ҫӑмӑлрах. Хумантинах та халӗ анне хампа ҫывӑхра мар, хулара. Уйӑх ҫитет аннене курманни. Чӑнах та халь аннене курсан мӗн каланӑ пулӑттӑм. Анне мана выртассанах икӗ мероприяти видеосвязьпа хам та йӗрсе ятӑм. Ну, ытла ҫын пек хам ҫунман шӑпӑрлатса ыталаса илеймерӗм халь еще. Халӗ пӗр ҫуматтан каятӑп аннене курма. Ҫумра юратнӑ анне ҫукки вунсакӑр ҫул ҫитрӗ. Пурпӗри эспанпа юнашар пулнӑнах туйӑнать. Савӑнӑҫа санпа пайлатӑп. Йывӑрлӑхра санран пулӑшу ыйтатӑп. Тавтапуҫ, анне, сана мана ҫак ҫут тӗнчене ҫуратса янӑшӑн. Йывӑр тупру ҫӑмӑл пултӑр. Чун ҫӳлти патшалӑхра пултӑр. Эпир сана нихҫан та манса каймастпӑр. Аннеҫӗм, эсӗ маншӑн яланах ырӑ тӗслӗх, пурнӑҫ хӑвачӗ пулнӑ. Мана ҫуратнӑшӑн, телейлӗ ачалӑх парнеленӗшӗн, пурнӑҫ ҫулӗ ҫине кӑларнӑшӑн, ӑс панӑшӑн, телей пилленӗшӗн тав тӑватӑп. Сан ҫутӑ сӑнару Яланах манӑн асра пулӗ. Анне, эпӗ санран чи малтанах каҫару ыйтатӑп. Халичченех пурӑннӑ пулнӑ пулсан, унчченхинчен нумай лайӑхрах пӑхнӑ пулӑттӑм. Аннеҫӗм, Паянхи кун эс сывӑ пулнӑ пулсан, мана ҫут тӗнче парнеленӗшӗн ӳкӗнмӗттӗмччӗ. Аннене ыталаса илсе чуптӑваттӑмччӗ. Анне ҫукки вӑл пурнӑҫра питӗ йывӑр. Савӑнат та ытакласа илет те спасибо. Каҫарсан, аннешӗн. Тен, ҫителӗклӗ таран, тимӗр те уйӑраймарӑмӑр пуль, кирлӗ пек пӑхаймарӑмӑр та пуль. Ҫӳлти турӑран сиреньлӗре ҫӑмӑлтарах пултӑр тесе кашни кун кӗлтуса ыйтатӑп. Анне, Ҫиҫи вӑхта хаклӑ ҫын. Вӑл пире чӗре айӗнче тӑхӑр уйӑх йӑтса ҫӳрет. Ҫын тӑвассишӗн ырми-канми тӑрӑшать. Мӗн пӗчӗкрине хӑйӗн ӑшшипе юратӑвне пире парса ӳстерет. Тӗрӗс ҫул ҫине тӑратма ӑнтӑлать, йывӑрлӑхра пулӑшать.